Şu bara sökmäýin diýýän sadagaň bolaýyn. Şu isläp sökdirýäňiz-dä özüňize bir. Siz mahaltaň gaty sallanypdyr. Kimem kiçelipdir. Saňa näme? Hä? Azaboçunny, sen gözüň diňe şon ýaly ýerleri görýämi? Men o taýda janygyp bir zat düşündirip otyryn. Siz taşşaňyzy sallap gezip ýörsüňiz-de, bizde bolanokmy? Hä? Nerwi ýaman diýip size öňem aýdypdym öýtýän-ä. Kümejiklem salam. Gomy aýdaýlaňyz, köpeliň gep bar. Içim çişip gitdi jan dogan siz bilen gep edemok şu günler welin. Gomy aýdaýlaňyz sowduňyzmy sagaman täze ýyly. Aşa düşmän otyrsyňyzmy aşgazanyňyzy bir bozmaň. Bilşiňiz ýaly druzýa men tik tokdada instagramdada aktiw bolmany halaýan. Gowy görýända we men instagramda şöýle türkmen gelin gyzlamyzy ýakynlaşdyryp görüp islesem islemesem ýoldaşym doktor bolansoň şu sistemaň içinde gözellik Estetikaň içinde bolamsoň, hä, muň dodaga gaty çişipdir, muň burnuň kimemeden bolsa gowy bolupdyr diýip, özümçe özüm analiz etýän, a. We men şuňa göz ýetirdim. Aşgabatda ýaşaýan, ýene aşagyny çyzýan köp gelin-gyzlarymyz diýjek däl, käbirleri dodany bilenoklar. Hum. Çeni kadany bilenoklar. Estetikada ýüzlerine. Men şun ýaly dodaklar görýän. We olaň hemmesi Aşgabatda ýaşaýa. Daşary ýurtda ýaşap ýören gelin gyzlamyzda on ýalaky zat kän göremok. Etdirmelimişin diýse bokun çykarýalar. Şunuň ýaly dodak bolmaz. Ine, etdirjek bolsam men etdirerdim. Meň ýüzümde hemme işlemler bar. Dogrumy, men ýalanam sözlämok, göni aýdýan. Meň ýüzümde hemme zat edilgidýän, ýöne kadasynda etdirtýän. We men şuman pulam bermeýän ýoldaşyma mut etdirýän, bilýämiň? Etdir diýsem adam pahyr eder maňa. Ýöne men şony etdirsem klowna meňzejegimi bilýänligim üçin, hemme zady dozajygynda etdirtýän. A o taýdakylaň köpüsi Bir etmelim şindi sabr badyra kadasyny bilmän bilýäňmi bir basdyrýalar onýaly zat etdirmäň kümän teretoriýaňyzdaky adamlaňam birazajyk görşüni pikirini alyň we men instegramda şeýle bir surat gördüm ha ha ondaňam şuny aýtjak ekan o suratdan öňürti bir nähinek aýdaýyn Nä trenirowka etýä trenažorny zalda bir gyz. Oturyp turup bilýämi how zat ýaly götüni açýa şetdaly ýalak gyz men aýtýan gürleşseňem şo ýere şolaň bize göwni ýetenok gyz bizä badyra öýmüzde arymyz namysymyz bilen oturyp bilýämiň menä sizi haýran galyp seretýän gürleşseňem garraryň garraryň diýip maňa göwnüňiz ýetenok gabyr boluň diýýän men siz ýalakylara. Bir surat gördüm instagramda. Gyzyň madyra ýüzi straşny. Nähenek aýdaýyn. Gaty erbet. Siz maňa ýazýaňyz ýa. Ine halamaýan ýerleňňizi. Meňem inniçka şony halamadym menem şoňa komentariýa ýazdym. Karoçe. Selenadaky hadese meňzäpsiň diýdim. Meň gaşymam galypdyr ýöne meňki botoksdan galyp meň öňem gaşym galyk. Hä? Ol şu, kaş şöýle, hä, dodak böýle, burun kiçijek, hä, birhili, birhili, birhili özüni o, gotowyet edipdir. Maňa DMden ýazypdyr, Waý, sen bir gürlemesene, näme etsene diýip bilýän. Bolýa, men gürlemäýin. Men saňa diňe dogry zady aýtýan. Sen meň kimligimi bilýämiň, men pylanyň söýgülisi külüň çykardaryn diýip ýazypdyr maňa. Bu da, buram meni ugražaýt etýä bu, götübokly. Menem hiç zat diýmedimde, waý diýdim, o adam kim gyz diýip, nä bizem aňyrda dogduk, ulandyk. Kim aýol diýip sorasam, adamyň üç sany çagasy bar, öýlenen adama meň söýgülim diýip, maňa gom porup, öwünip gürleýär we ol öwünip, meni ugražat etýän adamsynyň üç sany çagasy bar we gelini bar. Arsy namyssyz bihaýa bihepbe sen gelip maňa öýlenen adamym bilen gomparyp meni ugražat etýäň özüňi kiçeltip bilýämiňo şunýaly ýumruk ýalak gyz bilýämiň bir çarpsam bir a men çarparyn bir am ýer çarpar bilýäňmi şo dereje Gyz, men aýtýan gyzlar on ýaly özüňizi kiçeltmäňä ol üzümiň suwy aljak gyz sen özüňi ne hala getiripsiň biram öýlenen o adamyň söýüşýän diýip söýgülim meň diýip düşünýäňmi şol adamyň gelini nähinek ýagdaýdadyr küntişka jelepjik öýlenen adamlardan eliňizi ýakaňyzy çekiň gyz göwşenler ýaman erbet gazra instagrama ýene jynym düşýäda meň. Bir akyl. Buram gürle etseň hem mazra bular bize göwni ýetenogoo. Öýmizde adam şekilli oturýas arymyz namysymyz bilen. Siz bir azajyk dönüp özüňize serediň. Göýä bir hilek bolup gitdim we öýlenen adama meň söýgülim diýip badra meni ugražat etjek bolýa. Göýä öýlenen adam özüňe şony nähili gelişdirýäň sen ýumruk ýajak ýigrimi iki ýigrimi üç ýaşynda gyza sen.

Kuhnýam kän uly däl. Ondan soň hemme zady daşardan almak aňsadyma gelýär. Menem şumaň sagat bäşiň ýary boldy. Zatlary alyşdyrmana indi çykjak. Öýüm tam arassajady. Üstünden çalaja geçdim we witaminsizimem aldym. Marketlere çykdyk.

We men öýde hiç zat taýynlamaýanlygym üçin, Russiýa häzirlikçe Türkmenistana taýynlanmaz. Hezir ol ýurtda özüne taýynlan ýöreljeleri bar. Operatiw. Bärde tort almak üçin Wanilýa pastahanasy, bärem Antalýa Larada iň atly ýerlerden biri bolup geçýär. Gowy tort aldym agşam iýmek üçin. Görşüňiz ýaly, Soňundan öýe geldim we ýoldaşymam bärde işden geldi. O bu günem işledi pahyrjygym. Ondan soň bärde nakrywat etýän. Özüme görä, bolşuna görä hemme zat bärde. Ýene ýolkajygymy çekýän we Stoljugym bu, biz tagam üç kişi, men, ýoldaşym we oglanjygym. Üçümiz. Hiç zady özüm taýynlamadym, diňe ýoldaşym guzy, näme, guzujygyň aýagyny ýasadyk, o köpe bişirdi. Taýynlaýar, spesiýa özüne degişli. Men bärde fistaşkaly iç palowy bişirdim. We şu taýda ýene bir sapar hemmäňiň Täze ýylyňyzy gutlaýan, druzýa. Düşümli ýyl bolsun!

Görşüňiz ýaly, biziň titämiz. Meniň daşym! Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun! Allajan ähli islan arzuwlaryňyza ýetsin hemmäňiz!